Hemmäňize salam. Men Babamyrat. Elbetde hemmämiziň durmuşymyzda boldy, Ýeter indi, sabyr käsäm doldy! diýip aýdan wagtlarymyz az bolan däldir. Käbirlerimizde bir gezek, käbirlerimizde bolsa birnäçe gezek bu ýagdaý ýüze çykan bolmak ahmal. Bu wideomda men sizlere sabyr käsäsi sözüniň gelip çykyşy baradaky hekaýany gürrüň bermekçi. Elbetde kanalyma agza bolmadyk bolsaňyz agza bolmagy unutmaň. Watan öňündäki gulluk borjumy ýerine ýetirip ýören wagtlarym, bir gün kitaphanada žurnallara göz gezdirip otyrdym we garşyma Sabyr käsesi diýen hekaýa çykdy we bu hekaýany sizler bilen paýlaşmagy makul bildym. Bu hekaýa şeýleräkdi. Barjamly bir adam ýaş wagty amanadyny tabşyrypdyr. Yzysüre bu ýaş ýigidiň aýaly hem ýogalypdyr. Bu barjamly adamyň bar mal-mülki bolsa ýeke-täk perzendine, gyzyna galypdyr. Bu gyzjagaz bolsa entäk gögele ýaşda bolanlygy sebäpli beýle mal-mülke eýeçilik etmekden ejiz gelipdir. Şonuň üçin galan mirasda hem-de kiçijek gyzy onuň daýysy eýe çykypdyr. ýatypdyr. Emma gyzjagazyň daýysy, gelnejesi hem-de olaryň ogullary ýetim gyzjagazyň hem mal-mülküne eýe çykypdyrlar hem-de ýetim gyzjagazy edil öz hyzmatkärleri ýaly işledipdirler. Bu ýetim gyzjagaz öýdäkileriň ähli ýumuşlaryny etmeli bolupdyr, üstesine-de olaryň sögünçlerini, ýigrençli geplerini hem eşitmeli bolupdyr. Bu maşgalanyň ähli agzalary kiçijek gyza ezýet baryny beripdirler. Gyzjagazyň eden etmişi bolmasa-da, ony urup, gözüni gorkuzar ekenler. Gyzjagaz hiç kime içini döküp derdini paýlaşyp bilmändir. Muňa rugsat hem bermändirler. Öýdäki ähli ýumuşlar, agyr bolsun, ýeňil bolsun, onuň boýnuna ýüklenipdir. Gyzjagaza öýüň üçeginden ýer beripdirler. Şol ýerdäki darajyk otagda gününi görmeli bolupdyr. Ol her gün gijelerine gözlerinden buýur-buýur ýaş akdyryp içini boşadar eken. Günleriň birinde ýene şeýdip aglap oturyşyna uka gidipdir. Şol gün ol düýşünde sabyrlylygyň nyşany hökmünde tanalýan Eýýup pygamber görüpdir. Eýýup pygamber gyzjagaza göwünlik berip, onuň ýüregini birazajyk hem bolsa köşeşdiripdir. Şonda onuň eline bir käse berip şeýle diýipdir. Gyzym saňa beren bu käsämi gizlin bir ýerde goý. Her gün çekýän kynçylyklaryndan ýadan wagtyňda, ýüregiň gysylyp sabryň gutaranda gelip Käsä içiňi dök, gözýaşlaryň hem şu käsä aksyn. Bir gün bu käse dolup daşyna aganda, seniň hem çekýän bu ejirleriň soňuna çykylar. Ertesi gyzjagaz gözüni açyp daş-töweregine garanjaklapdyr. Düýşüniň täsiri bilen gijeki gören nurana ýüzli adamy gözläpdir. Uzak wagtlap gyzjagaz şol düýşüň täsirinden çykyp bilmän oturypdyr. Bir hoýukdan soň ol geýimlerini almak üçin öz goş goýan çekerini açyp görse, gözleri hanasyndan çykaýjak ýaly bolup, geňirgenip seredipdir. Görse gijeki düýşünde nurana ýüzli gojanyň oňa beren käsesi hakykatdan hem onuň goşlarynyň arasynda duran ekeni. Gyzjagaz käsäni eline alyp bagryna basypdyr. Şol wagtdan başlap hem onuň ýüregi ynjalan ýaly bolupdyr. Şol günden soň gyzjagaz şol gojanyň aýdan zadyny edip, her gün gelip ähli ejirlerini şol käsä döküp, göz ýaşlaryny hem akydypdyr. Gün geçdigiçe şol käsäniň içinde şeýle bir dury, arassa bir suwuklyk peýda bolupdyr. Wagtyň geçmegi bilen bu suwuklyk käsäniň içini dolduryp başlapdyr. Şonuň bilen bilelikde hem gyzjagazyň durmuşyndaky ezýetler has hem agyrlaşyp başlapdyr. Gyzjagaz çaý-nahar iýmekdenem mahrum edilipdir. Günüň dowamynda birnäçe gezek urulyp, sögünç ýigrençlere sezewar bolupdyr. Ol giç wagtlara çenli gözýaş döküp içini käsesine döküpdir. Käse gün-günden dolup, daşyna agar derejä gelipdir. Muny gören gyzjagaz indi näme bolarka diýip içini gepledipdir. Birdenem bir sesiň ony çagyrýandygyny eşidipdir. Gyzjagazyň gorkunjyndan ýaňa el-aýagy bir-birine çolaşypdyr. Ol elindäki käsesini dessine ýerine goýup çagyrylýan ýerine barypdyr. Baryp görse öýdäkileriň hemmesi taýynlanyp syýahata barýar ekenler. Gyzjagazy bolsa öýüň garawuly hökmünde goýup barýardylar. Birnäçe agyr ýumşy hem onuň boýnuna goýup gidipdirler. Gyzjagazyň sabyr käsesi indi doldy. Şol düýşünde gören gojasynyň aýtmyşyna görä, bu käsäniň dolan wagty ähli çekilen ejirleriň hem soňy gelmelidi. Hawa, bu hakykatdanam şeýle boldy. Öýdäkileriň Sähut üçin münen gämisi güýçli tupan turmagy esasynda batypdyr. Gämidäki ähli adamlar bolsa gäminiň içinde heläk bolupdyrlar. Şeýlelikde bu sabyrly gyzjagaz indi bu zulumdan, ezýetlerden dynypdyr. Sabrynyň netijesinde durmuşyň süýji miwesini hem datmak oňa miýesser edipdir. Gün dogar, aý dogar öz wagty bilen. Öz wagty gelende süýjär almalar. Başagaý durmuşda darykma kalbyň, gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Bir ömürde müň alada-gaýgy bar, Adamlaryň garasy bar, agy bar, Şükür, ýöne ähli zadyň çägi bar, Gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Bugdaýa suw tutsaň, çaýyr-da ganýar, Laçyna öýkünip, garga-da gaýýar, Çybyklar çüýreýär, töňňeler galýar, Gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Eşegiň yzyna tirkelen düýe, Namysdan ölenmiş öz etin iýe, Urpak tozap gider, butnamaz gaýa, Gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Mydam bolup durmaz dokuzyň doly, Başyňy belent tut, pesde tut päli. Küştüň mallarynyň dikilişi ýaly, Gyssanma, hemme zat ýerbe-ýer bolar. Berdinazar Hudaýnazarow. Meniň bu wideomda sabyr käsesi barada okan hekaýam şulardan ybarat. Damja kanalyma agza bolmagy we wideo göwnüňize ýaran bolsa laýk goýmagy hem unutmaň.